Әссәламә галәйкүм, газиз милләттәшләребез. Татарстанның төп җиде яңалыгын әзерләдек сезгә. Башлыйк. Киттек. Шимбә көнне Татарстанда коронавирус сәбәпле онлайн сабан тою үтте. Әмма барлык традицион уеннар, җыр-биюләр, конкурслар һәм спорт ярышлары гадәттәгечә узды. Әле узган атна башланган чыга кадәр күңелдә өмет яшәп килде. Батырларның кызу көрәше, мендәрләрдән мамыклар очып чыгуы, ниһаять, тән тиресенең катыктан яшәреп китәчәген халык бик көтте. Шәһәрләрдә Сабантуйларның булмавы турында күптәннән билгеле булса да, авылларда бу бәйрәм узарга тиеш иде, ләкин ахыр чиктә аларны да үткәрмәскә карар кылдылар. Тик, без сезнең белән авыл халкының формаль ук булмаса да, Сабан бәйрәмен билгеләп үтүләрен беләбез бит. Котлыйбыз сезне, кыр хезмәтчәннәре!
Рөстәм Миниханов 29 июньдә республиканың Үзәк сайлау комиссиясенә Татарстан җитәкчесе вазыйфасына кандидатлыкка документларын тапшырды. Комиссия документларның канун тарафыннан билгеләнгән исемлеккә туры килүен тикшереп, алынган мәгълүматлар турында язмача раслау биргән. Моңа кадәр 27 июньдә Бердәм Россия партиясе Татарстан бүлекчәсенең 32 нче конференция депутатларының күбесе Миңнехановны Татарстан башлыгы вазыйфасына тәкъдим ителүен хуплады.
Чәршәмбедә Конституциягә төзәтмәләр кертү буенча тавыш бирү төгәлләнгән. Татарстанда илнең төп документына төзәтмәләр кертүне 83 процент кеше хуплаган, 17 проценты каршы булган. Гомумән, Россия буенча әйе диючеләр 79, каршы килүчеләр 21 процент. 4 июльдән төзәтмәләр үз көченә керде. Хәзер инде башкача яши башлаячакбыз.
4 июльдә Алексеевск районында ел да үткәрелеп килә торган Сәләт форумы ачылды. Президент боерыгы белән форум 6 сменада узачак, аларның барысы да 4 июльдән 16 августка кадәр оештырылачак. Форум интеллектуаль иҗат белән кызыксынучы, рухи-мәдәни яктан да үсеш Эшкә омтылучы яшьләрне берләштереп, аларның алга таба үсеше өчен уңайлы мохит булдыруга юнәлдерелгән. Әмма барлык теләүчеләр дә өйләреннән чыкмый гына да Сәләт дөньясы атмосферасын тоя алачак. Моның өчен көн саен форумнан туры трансляцияләр үткәреләчәк. Коронавирус таралышын булдырмау максаты белән, быел форум территориясенә кунакларны кертмәячәкләр.
Казанга һәм Россиянең тагын унтугыз шәһәренә Хезмәт даны шәһәре исеме бирелде. Болар барысы да президент Путинның Победа оештыру комитеты утырышында кандидатларны хуплавыннан соң билгеле булды. Җомга көне Казанда яңа дәрәҗәле исем бирелү сәбәпле, шулай ук Бөек Ватан сугышы вакытында Җиңү көнен якынайтып Советлар Союзының төп тыл үзәкләрендә хезмәт куйган кешеләр өчен салют аттырылды. Э, билгеле булганча, бу елларда 70-тән артык предприятие Казанга эвакуацияләнде. Шәһәрнең тагын 139 предприятиесе сугыш рельсләренә көйләнде.

Ә иң истә кала торганы Минихановның ипи сатып алуы, ә соңыннан шул ипине федераль түрәгә тапшыруы булды. Ниһаять, Мәскәүдә икмәк ата турында да беләләр хәзер.
Татарстан Дәүләт Советының элеккеге депутаты, Гомум Россия инвалидлар берлеге оешмасы рәисе Рифат Ганибаев кулга алынган. Тикшерү комитеты аны кулга алып тотуны таләп итә. Ганибаев 87 миллион ярым сумлык дүрт дәүләт контракты белән ялганыш итүдә шикләнелә.